Без Нурбаем хуҗалыгының амбарында торабыз. Монда безнең бөтен икмәк шунда безнең җыелган семеналар, орлыклар, ашыклар һәм техника безнең фонда хранение куела торган комбайннар, сельхозмашиналар и бер бәләкәй генә ремонт участоклар и кыш буе торган инде терлеккә әзерли торган комбикормы цехы бар. Быел инде без уртача

20 миллионлык күмәк сатылган. Монда инде безнең менә структура киләсе елга. Безнең язгы бодай, язгы культуралар киләсе елга алла бирсә 1050 гектарда башкарылырга тиеш чәчү. Шуларның инде әйтәйек, менә 256 гектары язгы бодай, арпа инде 717 гектар. Курчак 80 гектарда шушындый күләмдәге әйберләргә безнең семена артыгы белән әзерләп куелган. Ну боларның күп түгелдер, алаймы дип. Юк, юк, аны иң әзер мин.
Ибраһим Мөхәммәтнур Рафаев улы. Анысын беләбез, әйе. Колхозда менә шунда әйберләр ремонтлап, семена алды инде. Так, әйе. Җәй көне кызыйста, кыш көне монда. Әйе.
Думаю, чәч кешенең иң беренче безнең вопрос булды. Менә катоклары ашалып бетте, бетә. Бөтен хуҗалыкта да бар да инде ул чәй. Бар, 16 данә бездә хәзер бу домоислар. Ни?
Менә шулай ашалып бетәләр болар. Хәзер моны бит инде ниләр диләр предлагай итә яңаныгына сатып алырга. Без үзебез ремонтларга алдык моны. Менә ашалганы, менә монысы хуясы, яңасы инде. Шуны бүгәр өчен бер станок ясадым инде бүгәр пресс белән генә. Шаблон ясадым да, менә шулай Готовый материалны гына алабыз да. Шуннан итеп. Ну, менә шуннан туры чыбыкны куябыз да инде. Булса да инде килеп чыга П хәрефе. Приста инде.
Приста, менә үзем пресс ясадым да, самодельный гына. Менә болай иткәч 300 аны рәхәттән җөргән. Бу җирлеккә

Нык беткән булса башта сварка салам әзрәк и өстенә сармаец салып куям. Ни сармаец салгач менә менә болар уже беткән ташасы дигән ниләргә менә шулай сармаец салып бастана итеп куйдым. Болар тагы ике сезонны рәхәтләнеп йөриләр. Менә төбеннән ашала. Ул ни дөрес килемәнгә микән? Кайберсе кемлә шо бетә. Шо болар бетә дә инде. Хәзер моның бит инде год неле шушы шугына кала инде. Без моны мин моны шуннан кисеп чыктым да бөтенесен дә Менә шулай бу штанга, 19 штанга, шуны шулай бүктем дә, не под размер, менә шаблонга куйдым да, вар итәм моннан. Менә болар белән 4 Ну, 14-тен башлап итәбез инде мәсәлән, эшләдек. Шпагат. Менә ул шпагат. Басуга бит инде чыга бит тирес белән.

Шпагат бик сирәк керә инде. Моннан котылдык әзрәк шул.
Искатырлар белән шактый эшлибез инде. Шушы Нур абыйның ярдәме белән башкарыла. Күп сумма эконом иттеләр. Бу дисканы безнең прикатывающий катокны актан ашага хәзер сериягә салып эшли башлады. Ул бу хәрефләрен диаметр буенча эшли. Сикереп бара бит инде, әйме? Мондый. Аларның теге тоже механизаторларның тәкъдиме белән шөй башлар. Наклонный камера әйтми башлангыч, прям башка хуҗалыкта да. Обязательно, обязательно. Чишмә китергән безнең баранда кызыйс буенча тагын дүрт хуҗалык кына бар. Башка чит районга китәләр аны. Класс комбайнны восстанови итәләр. Дом 1500, Акрас, э, КЗС 1218 ник восстанови итәләр. Барсында стандалары бар салырга эшләргә. Җылы урын бар, бүген газ тоташтырылды безнең МТСка. Хуҗалык безнең теге Тар чәчкечләрдән, культиваторлардан китеп, бик тиз генә башта хор чәчкеченә кереп киткән идек инде. Хәзер тулысынча басуда безнең киң алымлы агрегатлар эшли. Тышта ихтыярларын карагансыздыр безнең тырмалар, культиваторлар, дискаторлар барысы да унике метрдан ким түгел. Культиваторга килгән вакытта тыштагы АКПХ унике дигән культиватор ул. Аның втулкалары алыштырыла бөтен килеш, шунда чыгарып куела. Шул Касимсот буенча хуҗалык бик уңды дип әйтә алмыйм. Кырларында, чәчүнекен дә, тырманыкын да. Восстановительный цехың бар синең, хоранениең бар синең, вот действительно анда теге бардак җирләрең бар әле синең. Шуңа күрә карап бетерергә кирәктер, монда инде терлек куеп була вообще-то. Менә алтын куллы ана Нурны күреп үк бирдем, менә монда Илһам исемле җегете бар, бөтен эшне эшли. Да, бөтен эшне дә ясый. Ниме соң, алай аптырап төшең юктыр бит инде? Юк. Хуҗалыкка.